Esukuru yafungetwe chaptam akarunka akaenda koyia omwana korwa esukuru omwana isabera iga arenge osome esukuru korwa gusiama egotoka ime ya isibania naigete obuya akarisibwa omwana Ekero baare koirana, baria baumeranete nomobosokano oo bw'epaara, oyio obete ase akorokwu Stella in between Migori and Awendo, bakanyara koba abagosiria obogima bwabo abwo abwo bonsi babere, my brother na omwana oye ore grade seven. Omwana ominto nere ore ngobokonywa obonene, naro ore gokonya nonye emama ominto, ase are konyara bono batigaire akong'u, nonya na omosubati oye, taranywomu, otokumeti ng'ai togocha korusia nonya na ebinto, togocha komoruera rende abanyene baire, erinde eriso ominto atigare koba oyoito korwa bono mpaka kare na kare.

Nigo togotaara ime ase ebinyoro kobaretera aria agendererete ime na isiko ya Kisii na Nyamira. Rituko ria rero tweikire chinsemo chia Nyamasege, Masege, Igere Omopako, South Mugorango na Bomachoge. Center nere abwo ekorokwa Nyamasege. Abwo nao tore, nki giatoretire aa? Nkagerete amang'ana aya mwayaigure either ase omotandao gose ase chitibi chiaito chi'ekegusii, Ing'a omogaka nare ime atari mogaka monene rende ekiagera naigwe ng'a are below forty years, iga are thirty something tari monto okinire moono, igo nabo togoteba ng'a aria nomosae. Akaboka buya mambia mapema buna abanto bakoboka, akagenda esukuru koyia omwana, rakini rende bahati mbaya tachieti koirana akanyora accident. Otiso naterete agateba ng'a gokwabokire mambia ore buya, mobake tata. Kore obisi ore buya, mobake tata ekiagera mambia tokomanya buna bogokia. Atera naende ateba ng'a nabo ogosoka mambia gwatebia abana gwachire echiro, lakini rende mogoroba tokoirana. Mosae oyo gasogete akagenda agatebia enka yaye ng'a nachire koyia omwana korwa esukuru, lakini unfortunately Tachieti koirana naende ngoteeba iga abagusii baminto, abana baito ba boda boda na chintereba chie chigari koranche eh koranche. Onye epigipigi yao tebwati ebrake light, teema buna okonyara obeke ebrake light. Ebrake light onye moyemanyeti ne eyengencho mono especially botuko ekero gotare epaara. Buna natebire iga bono aye genda ase epigipigi yao rigereria ng'a ki epigipigi yao nebwate ebrake light ngokora ere onye teri gokora tafadhali kora enchera buna okonyara otarakwa ebrake light eyio ekiagera ekero ogotirimboka gose ekero ogoeta paara ebrake light eria nere ekogera omonto ore magega yao botuko amanye ng'a epigipigi nere bosio. Na baria mokogendia chigari, either personal car, either matatu, either ekeregita, ebasi, gose egari ende yonsi, hakikisha ng'a egari yao nebwati chitochi chionsi ibere, ekiagera egari ebwate etochi eyemo botuko, omonto ogotara onde iga akobuga ng'a nepigipigi, so make sure egari yao nebwate amaiso onsi abere. Onye gotagete obe moyo ase epaara, ekiagera botuko nenkong'u sana. Teema koranche onye konya igwete rigereria egari yago, egari ende yonsi obwate, neba neri okoyeria chinsiaga, tiga goteba ng'a eye neye chinsiaga, mbokoirere rimo isiko, ng'aki ogotara o make sure ng'a egari yago nebwate chitaya chionsi ibere. Nari omonto akomanya go differentiate egari na epigipigi botuko, nari torakonye chipara chiaito. Ntagete torasoa gochia maata iga, nomogano bw'amariko amanene ekiagera nyigwete omogaka oyio nere breadwinner y'efamiri, tabwate gasi iga are gokora bibarua ndogo ndogo, mong'ina oye tabwati kende, nonye chiombe taramoakanera, yaani bono efamiri iga etantaine ekiagera egento nkere gekoba ki'omobasokano kiababeka ase gete, Mpaka mwasinywa ko understand ng'a ninki tose oro totegerere omogano oke ri toranyare gokonya buna abagusii totasaidia erinde eri torore ng'a ng'aki togokora omogano oye. Batanere, bao moyo, batanere, bao moyo, batanere, baekende, batanere,

oyotore nere aiga, momura omwabo, ntagete taratwerera ng'a omogano oyo ng'aki ore mpaka ase naende ng'ai baikeire. Karibu sana ng'aki okorokwa? Ase amarieta nkorokwa Geoffrey Ombasa, oonde oyobogemba. Iga iga noo nka ase ekenyaru kia Nyamasege, oyo nyagosira momura ominto, yakorokwa Solomon, Onsi ande ogembu, nere nkobwatia Solomoni, my brother oyo obete okoba okorara na omwana oye Isabela Isaya Isabela, nabo twarenge buya, baire okorwanera abanto baye, goikera ekeroo esukuru yafungetwe. Chapter akarunka akaenda koyia omwana korwa esukuru omwana isabera iga arenge osome esukuru korwa gusiema egotoka ime ya isibani naigete obuya akarisibwa omwana Ekero baare koirana, baria baumeranete nomobosokano oo bw'epaara, oyio obete ase akorokwu Stella in between Migori and Awendo, bakanyara koba abagosiria obogima bwabo abwo abwo bonsi babere, my brother na omwana oye ore grade seven. buna efamiri ne ring'ana rikong'u togosinywa koeresera ring'ana rikong'u ase engencho nonye na enchera ya okorusia emebere eywo ya okamocheri koyeikia nka, nigo ere egetiro ekenene. Naende my brother, tiga ntebe ng'a nere orenge kwerwanerera ase eng'encho ya ogosapoti abana baye, bono igo osirire, atigete nyaroka yaye, abana bono batigeire batato, nyaroka enene korokwa Sarah. Agosoma nyakwa igo are form four nyorete togokwana my brother nonya ne amang'ana ye school fees yare komochanda mono lakini ng'a bono ochiire nonya na omwana oyio atarakanerwe yaani igo igo are amang'ana amakong'u amakong'u aria amakong'u aria agotebekana ng'a na amakong'u. Omwana onde iga are pipi wanyu, omomura nere omonene, oyonde nomomura onde nomoke. Bono buna ekenyoro buna efamiri, ogosaba goetane nkori ng'a onde bwensi amakweri naro abanto ngokubare, tori gokana abanto ngokubare. Lakini bono erio ogosibia ng'a ng'aki okoriera nsa ase eng'encho onye nonya na okwemokia omosigo oyomo bw'amatanga bw'omonto oyomo obeire koba okorara gakoba amakong'u naende abe egetiro. Lakini bono nonya bare babere rimo, epiri ogoakana bonsi babere rimo, yaani ebinto bionsi bitagete bigokorwa mara kabere. Eki bono kere ege gekong'u mono, egekong'u mono. Nonya intwe buna efamiri tosinyire ng'a inki togokwana. Iga abwate ebirengererio ebiya ase abana baye, ase eng'encho ekero okorigereria efamiri yaito ntware kwenyara obotaka ntobwate, orwanereire omwana oye oyio omonene oikire form four na oyio buna nere grade seven. Bono ekero achiire, enyaroka eye yatigaire ere form four, otobwate amayanda amanene ng'a Nyasae ng'aki bono gaki onde ogokunwa tare gokunwa. erinde nonya na omwana oyo iga bagenderere nonya na esukuru, koreng'ana buna ebirengereri tata omwabo abwate ase eng'encho taiyo, bono tata omwabo ochiire. Onde bwensi oranyare gotokonya buna efamiri, nigo togosaba, amasabo naro togosaba mono mosaberanie, keri kende gionsi oranyare gotokonya, rioka nabo ogotokonya ase eng'encho ya ogoendereria amatanga aya, na koba mono ase eng'encho ya ogotenenia efamiri eye iga, Na my brother Solomon, oyio obere koba okoenda nomwana oye Isabella, otigire omo omorugi oye okorokwa Elizabeth, oyio nonya ne chiombeko onye chitaraakanu, ase eng'encho ekero okorigereria obogima obo mbo tokong'erete, nigo tokorigarigia erinde tonyore nonya ne egento giokoria. Ekero kende mwaigete ororo ekero accident yabete.
Ogoika kwane na egento naakeretwe esimi chinsaine chia botuko, rituko ria aramisi, ngotebigwa ng'a nomanyete ayabeire aa, momura omino onyo- onyore obwate onyorire ase omobosokano bwa epaara, nkaimoka korwa nkaa nyamasaga, tokagenda mpaka migori, nabaminto baria barenge ang'e, ekeene tokanyora solomon na isabela banyora ase omobosokano bwa epaara. bakanyara koba barobwo bagosira abwo abwo, igo barenge abanto bane, my brother solomon, na omwana isabela, na ekero isabela akorwa esukuru ase eng'encho yaye eboarding, omwana nare omosani oye bagosoma ekerasi ekemo oywo ore omokuria, baigwananete ng'a bache kobera sobo likizo eye enyeng'e, bagokora amako na chesukuru. Nere nabo abwateranetigwe ase omobosibwa oyio, noro aro ase nyagetari, ekero are nomorwaire noro aro ase nyagetari. Egari babwate enke gose matatu? Egari babwate enke. Personal car? Eeh.
Bono ng'ai y'emebere ebekire? Emebere bono iga iga ebekire Kisii Referral, Okay.
Ase rituko riria bayeirete Migori, lakini rende ntwachiete tokayerusia ororo. tokayereta bono togokwana iga niga ere Kisii referral. Koreng'ana na abatang'anete goika oo, abagoteba chiarenge ang'e chinsaa ibere
eh, chiamagoroba
eh.
Koreng'ana na amaeleso nkonyora ase eng'encho oyomo naro ase baria barenge oo, Oo nonya oumete nonye nyagetari lakini rende ntwanyarete gokwana ere amang'ana abere, nantete ekero bare korwa baikire ase akorokwa stella igo batwomete ekeragita, ebiragita ebi bia biakoimokia emesi mbiri gotwara reflectors korwa maega chiaa chiabwani chia nchiyo, ekero agochicha egari ende yara korwa motwe, bono omobosibwa noyo gokobagoetera Iga aroche ekeragita keria ekebwate etochi eyemo buna epigipigi, so akarwa akarwa ribaga riepigipigi na egari eria eyende egoeta, kumbe eye netinga because oborabu boria bwa egari eria yare korwa motwe mbokokoa ribaga riokonyara korora ng'a ekero koroche naende ege brake light eye ya epigipigi nabo okorora ng'a ribaga eri ndisaine ntakeire goeta. So bono ekero agwete, after iga ribuga iga agwete, naria nabo atumete. Ekero gete ekiare gocha, Mm-mm, kiare ere okogenda, kogenda. ase ekiare kogenda. Ekiare kogenda. Okay. Wow, pole. Elisabeth Solomon,
omwaka one arurete iga iga, omwaka one arurete inka, nkagenda esukuru koiyia omwana chimatano. Nagenda esukuru, aa nagenda ase esukuru chimatano, gakoirana, nkanyora accident inchera. Onsi tokonyora report ena onye ore accident okure na omwana are amo na omwana onye ntigeire abana batato omwana omonene are form four oyonde mpipi tu nakamare akang'werera gosaba kwane nare korwa oria onde bwensi. Ore nokogania okuya gocha ase efamiri eye, anyare koba kagotokonya, gese nere ore gokora kera ekemo, buna eschool fees nere ore goakanera omwana, gose one gatindwe chinchera, naki abana aba barasome naki barabe, oko nakwo ogosaba kwane. Ase amarieta ankoro kwarisia kwamboka, boigo ogemba, Solomoni noyo ominto, igo onde nomoichano omonene. Ekero narenge inga bono, chiarenge saa sita ya botuko ngoteba buna omwan'ominto osirire, nkabuga mbwa eka osirete, kumbe basirete amo na omwana. Omwana oyo ominto achete ache koirwa koiywa omwana korwa esukuru, bono buna bagocha korwa esukuru, baikire nchera akanyora omobasukano, akaba kagosira, omwana oyo iga ominto iga arobwo ogosira okonene ase enka yaito iga iga. Bono tokumeti naki torakore, tokinie abana aba iga baye, batigaire magega, ototigeire abana batato, nachete na oyomo oyio okorwa Kisabera, Nyabonyi, orenge grade seven. Abwo twabwate ogosemeria okonene na mbatokonye ase chingaki chire motwe. Bono babeire bakorara, bono togosaba eserekari yaito. abanene baito baria bare bosio bwaito, ntobwati motu ntobwati magega, getogosaba mono tonyore obokonyi, erinde abana baiga batigaire, banyare koba bakogenderera, na esukuru yabo, na efamiri yaito, yonsi engima, omwana ominto nere orenge obwo ogokonya obonene, naro ore gokonya nonya emama ominto, ase are konyara, bono batigaire akong'u. Nonya na omosubati oye, taranywomu, igo tokumeti ng'ai togocha korusia nonya na ebinto, togocha komoruera rende abanyene baire, erinde eriso ominto atigare koba oyoito korwa bono mpaka kare na kare. Igo togosaba amasabo amanene, monyare koba mogotosaberani, Nyasaye anyare koba agoiki omoika oye omochenu ase enka eye iga yaito. Onyare koba bakomenya ase erieta ria Nyasae. Inche ase amarieta ya okorokwa Margaret Nyambeki, oyogocha arende igo nde ng'ina moke Elisabeth, tata omwabo ninche nkomobwatia, na inche ekero nanyorete esimi ng'a omogaka bw'eriso osirire na omwana oye nabo nabete na omoichano omonene, goika bono naboka goika iga, nanyorire nigo ere ekeene. Igo ndasaba ng'a Nyasae. Abokobarenda abaiga batigaire, Nyasae arende erisa rende nabana, nabana bamwabo erisa baria batigaire, mobwate ise erisa ase abana momokonye, nabana baye ekero bachire chinyomba chiaino, mwabaha amache banywa, momobwate sigaki abana basome, erinde abana bache gokonya enka eye iga. Nyasae abaseseni. Nyasae amenye amo nainwe ase chingaki chionsi, eriso okonge kogenda ekanisa, erinde Nyasae nere orabe ogokorenda. Amakweri iga achagete kare tonyoboa, oremererie, Nyasae okoete abana, naende Nyasae okoete omogaka, omoirire oirire na omwana na abagotigeire, oremererie onyare koba gokobarenda. Mbuya mono. Rieta ngoro kw'Elisabeti nyaboke. oyobwogembo, siorane nomomura o kane, igo onde nogokumia, okumeti ng'aki omwana one agokwa, naende ng'a oransomerie abachukuru bane, omwana one, nere ondendete tokondetera ritunda, ng'a orandetere. Nyasae namanyete ekero abana bane bakorara noo arenge amo nabarabwo, gaki orore ase eserekari yaito etokonye,
konyera abana ba omwana one, abandendere, Nyasae abasesenie. Amakweri iga achete korwa abo ritang'ani, tari bono achiche na amakoro, Nyasaye bwa amabera atororere amabera, na eserekari yaito ekunu etokonye, etekonye konye abana ba omwana one na abake ng'are bare abande ndere. Abo nabwatang'ana igo. Mwanche omorigereria abagoteba ng'a nchera terigotebi mogendia, nabo okoboka buya, lakini tokomanya ng'aki rituko rikoba. Mogaka buna oyo nabo aruete nka bwoye buya buna mwaigure omogano, akagenda esukuru koyia omwana oye lakini tairaneti. Familia nabo ere iga buna oyeroche, omochie noro oyo. Nomonto otemete kwerwanerera asomie abana, aande mambia baiche komokonya, lakini rende enyoni yachiire yabatigeire obochuti koboko. Kaka estori eragere enkong'u buna mwaigure, naende egere y'amayanda amanene. Igo togosaba ng'a onde bwensi obwate ogwancha okuya, oranyare gokonya efamiri eye ase kende gionsi, ase ogwakanera abana efees, aande kobasapotia ase okorora ng'a omogaka oyo iga nomwana oye baenigwe ase enchera y'amasikani, ekiagera negento Mwanyabaanto atabangete, oyo nomobasokano ochete banto batebangeti. Lakini rende, ase kera enchera Nyasae ere nabwate okomanya kwaye ng'a ninki kiagera tayakaba, Naende nigo togosaba ng'a Nyasae arosie enchera, erinde efamiri eye iga eenie abamwabo ase enchera y'amasikani korwa chinsemo echi iga chia Nyamasege, marietane ngoru korwa Jasika Kasungura, Nyasae oyio.